Кайнатма. Подкаст булганга күрә, безнең монда башы юк. Теләсә нинди моменттан кисеп алалар безне. Шуңа күрә без синең белән хәзер э, теләсә нинди темага сөйләшеп китә алабыз. Димәк, син Сабадан килдең. М, Менә бүген генә. Бүген генә? Син анда яшисең? Әйе, яшим. Ничә сәгать ул Казаннан? Сәгать ярым дип әйтик инде. Сәгать Машина белән 15. йөрисең син, әйме? Ә, әйе теге. Үземнеке түгел. Ну, үзем дусларныкы булса я аныкында, я шулай инде. Ә бүген кем китереп куйды сине? Анда элеккеге теге студент вакытта йөргән. Шуны шалтыраттым да инде. Анда төркем бар теге. Тегендә монда йөри торган. Шалтыраттым да. Ну, әйтә, ярар, хәзер килербез ни. Әйтә, Илгиз абый, син беләсең бу? Әйе, ди инде. Әйе, син кем, кем малаягыз? Ярар, килдем хәзер, килде бу, алып китте. Шуны гел ул мине йөртә иденчә, торна шулай туры килде, ул мине гел йөртә иде студент вакытта инде. Шулай. Ә болай ничек була, шулай була, ничек туры килә. Юлга чыгасың да син бу кулыңны күтәрәсең инде. Башта шулай булгалады, хәзер булгалады, хәзер алай түгел инде. Ә ничек соң хәзер? Ә. Кайдыр чатларга язасың да, итәсең инде, имә, торып барасың. Сәгать ярым дисең, имә. Мин Сабада булганым бар берничә тапкыр. Сабада бит инде яхшы дип сөйлиләр. Анда безнең хәзер нәрсә бар? Дворец бар. Дөресме? Ханнан. Ханнан түгел инде. Зәрә ул теге боз да шул бит. Ул түгел бит, ул бит лесхоз дигән җирдә анда Сабада бит юк ул. Боз сарае лесхоз. Боз сарай, сарай точно. Ну, Саба районында. Ага. Аннан соң нәрсәдә анда? Аннан соң сыер сауга торган урын бар анда. Анда әйе, безнең, э, минем мәсәлән, э, әнинең авылы Чулпыч дигән авыл, аның өстендә генә шуның өсте өскелешле дип әйтик инде, авылның теге тау башында робот фермасы ясаганнар. Әйе, робот фермасы. Анда теге сыерны э, үзе теләгән вакытта гына барып, үзе үзе уйлый инде сыер. Миңа менә хәзер савырга кирәк, мин барам да, мине савалар. И аны робот сава. Шундый бит инде, Барып, үзем, үзем барып карамадым инде, гәрчә теге эш буенча да барырга туры килмәде анда. Ну, шундыйрак. Әй, мин булганым бар аның эчендә. Чыннан да кызыганда барып кайтырга була. Ә, димәк, калган районнар бит инде көнләшәдер инде сезнең дер шундый алдынгы районда яшисез дип, чөнки сезнең бит инде рәисегез дә сездән чыккан. Э, ул сезгә ярдәм итә булып чыга бит инде районыгызга. Шуңа күрә бит инде ул шундый алдынгы. Ну менә кайсы гына районнан булса да шулай әйтерләре кебек инде, син анда шул ук Чүпрәледән булдыңмы, име, син шуннан чыкты ди, шул ук анда рәис, алай да анда да шулай әйтерләре кебек. Яхшы яклар хайран анда, әйе, шуның белән бәйләп карарлык яхшы яклар хайран. Шушы фактор белән. Ну, э, көнләшәм соң, сез сизәсеңме, икенче районнар әйтә, мин язамы кайдыр интернетта анда. Әйе, сезгә рәхәтрәк, сезгә җиңелрәк, сез бит Сабадан, Сабалар, о, Сабалар. Читтә менә шулай әйтә, әйткәннәрен ишеткән бар инде. О, Сабалар. Шулай. Ин нәрсәгә бу темага кереп китәсе килгән, чөнки безнең бүгенге подкастның темасы да көнчелек. Көнчелек турында сөйләшәбез. Э, ул беренчедән, минемчә, ул татар халкына хас булган бик көчле шундый э, хис. көнчелек. Ә, ә, ә. Син дә ризалашасың. Ә син кайчан сизәсең аны менә? Инде үземдә дә бар ул, тик мин аны алай үстермәскә тырышам инде шуны. Ул менә мин үзем чынлыкта э, әйткәнем бар кемгә әйттем икән соң кешенең андый уңышына ни ни алай сөенә сөенә белмим мин үзем диген. Кайбер кеше бит инде чын күңелдән шулай сөенә, мин Теге, мин дә инеш ялан болай болай дип, шулай уйлыйм, башлыйм мин аннан соң, шундый нәрсә бар. Көнчелек түгелдер инде, бәлки нәрсә икәнен аңлатып булмый. Ну, бар инде, бар, бар да генә. Бар да, бар да, бар да, әйе. Шундый ачуын чыгара торган нәрсәләр. Ну, аны инде тәрбияләргә кирәк үзеңдә. Ну, яхшы кеше булсаң бит инде көнчелек хисе булырга тиеш түгел, яхшы кеше бит инде андый түгел, ул бит шундый инде тәрбияле, ипле, ул кеше өчен сөенә белә, көнчелек хисе бар икән, димәк, син начар дип үзеңне хис итәсең бит инде. Әйе, хис итү бар андый нәрсәдә. Барызга сәлам, минем исемем Ләйлә, сез Кайнатма подкастын тыңлыйсыз, я карыйсыз, тыңласагыз ул Болгар радиосында, карасагыз ул Интернетта, кайсыдыр социаль челтәрдә без Кайнатма подкастында төрле кунакларны чакырып, алар белән төрле өлкәдәге булган темаларга сөйләшәбез. Мин үзем Казан кызы, шуңа күрәдер, бәлки, мин бөтен шәхесләрне, сәләтле шәхесләрне белеп барам һәм таныш диярлек. Таныш булмасам, аларның нәрсә белән шөгыльләнгәнен һәм нәрсә белән яшәгәннәрен беләм. Бүген безнең Кунагыбыз ул Нияз. Ниязны сез барыгыз да беләсездер дигән өметтә. Нияз, сине бөтен кеше беләме? Син инде шундый булдымы синең иртәң, менә син торасың да, мин бит билгеле шәхес дигән шундый э, уянган көнең булдымы? Ул менә ул стимул бирергә мөмкин сиңа. Син мәсәлән шулай зирәк уйласаң дагын, э, киләсе эшләреңә менә шул уңай яктан гына карарга кирәк. Менә ул мин билгеле дигән нәрсәгә инде теге йолдыз, йолдызларга сикерергә кирәкме инде анда өскә таба? Ансын һәр кеше беләдер инде, ул миндә генә түгел. Теге йолдызлык чире дигән. Юк, э, чынлыкта мин алай әле үземне хис итмим. Миңа әле алда булыр дип уйлыйм мин ансы. Э, анда бер альбом белән, бер кино белән генә син алай юк. Димәк, син э, безнең җырчы, име? Һәм Юк, м- артист, актер. Иҗатчы дип кенә әйтер идем, җырчы түгел мин, минем э, төркемдәш Егет җырлый. Ну без, гадәттә, шулай, альбомда ул җырлаган иде инде. Ул җырлый, син шигырьләр, юлларыңны язасың, имеш, теге җыр юлларын. Әй, әй, шундый башлангыч идеялар. Мин үземнең элек видео бар иде бер, әле аның белән танышканчы, җырлаган идем мин анда. Без аның белән дип сөйләшәбез инде, ул Булат Шәймиев. Әй, әй, Булат. Сәлам. Ул карыячак, ул бит карап бара бөтен әйберне дә. Карыйм, мин җибәрәм аңа һәм тайм-кодларны җибәрәм аңа. Шушы җирен кара, шушыны кара дип әйтәм инде. Ул безнең мәшгуль бит инде. Тайм-кодлар белән язмаса аңа булмый. Димәк, сез Булат Шәйми белән бер группа, бер төркем ясадыгыз, димә, вакытында. Ике дус, сез дусмы, дус түгелме, бәлки сез менә партнерлар дип сөйләр бит инде, бәлки сез бер идея белән янып яшисез дә, шуңа күрә сез бергә бер төркем ясагансыздыр. Ә бәлки сез чыннан да дуслар, Әйт, аландырасы килми, дуслар дип әйтик. Э, Мана теге утырып андый уйлар бар инде. Анда Зөлфат Хәкимнең ничектер э, дуслык турында э, кем соң ул дус дип менә шулай фикер фикерләп утыру, тирәнтен уйлап, без алай утырган бар иде. Э, аның шундый тыңлап, аның фикерен ләгин. Ә кем соң ул ничек дип? Ә болай менә әйтәсе килми, әй дус, дус. Дус. Мин менә сен дус дигән сүзне бик теге өскә күтәрдем дә имә. Күп кеше дуслыкка, минем дуслыкка туры килми. Минем өчен дус ул менә син ул сиңа төнлә шалтырата икән сәгать 3-тә, имә. Син торасың да сүзсез аңа ярдәм итәргә әзер. Менә минем андый кешеләрем юк диярлек. Мин беркемгә дә төнге 3-тә нинди авырлыклар булса да шалтыратмаячакмын. Димәк, минем дусларым юк булып чыгамы? Мин үзем үземә сорау бирәм мин монда. Син ул очракта баралар, син генә шулай тоясың. Алар бар теге, э, мәсәлән, шул ук сиңа шалтыраткач тагын син трубкаңа алмаска мөмкин сиңа да, әмма алар сиңа икенче төрле карый һәм якын итеп карыйлар. Димәк, сез бу дуслык инде. Ә мин бит аңа шул Булатка килгәндә ул төнге эштә шалтыратса да ничек ярдәм итә алам? Алманиягә. Э, ул Уйларга Алманиядә кирәк яши, моңа. иә, ага. Э, Ну, кара, ул сиңа шылтырата дисә төнге өчтә име? Син бит трубканы алып, аны бәс сөйләшеп алу да, бәлки, у- аның өчен инде ул да җитәдер. Мгм. Теге к- Чыгып чабарга кирәкмидер, э, м, теге ярдәм итәм дип. Шуңа күрә шундый моментлар да булырга мөмкин. Ә булган и менә көнчелеккә кире кайтсак, Булатка карата. Ул булыр иде, әгәр дә ул минем белән проектларны хәзер алып бармаса, кайбер шундый минем белән эш итмәсә. Ә болай без бер Бер биштәргә бөтен әйберне салабыз үзебезнең. Безнең биштәребез бер дип әйтик инде. Э, Болай юк. Ә, Мәсәлән, итеп китеп, э, аерылып, теге андый проектлар булган булса, һәрхәлдә ям- булмый калмаса шикелле. Барыбер бар инде ул, димә, ул хис инде, син аны теге яшермисең. Э, Әйе, но ул шул дәрәҗәгә хәтлек кенә теге менә Мәсәлән, мин бит яхшыру теләге белән генә, мәсәлән, аның ан, ул кешедән өйрәнеп була бит инде, шушындый нәрсәләргә, үзең белмәгән әйберләргә өйрәнеп була, менә шул яктан гына көнчелек. Шул үзеңне яхшырту ягыннан гына ул. Ул барыбер инде менә интернетта күп итеп проектлар ясый име, видеоларны яхшы просмотр дип сөйлибез инде без җыя. Шуңа күрә теге тарала, е тарала. Хәм кеше бит инде аны күпкә сиңа синне белгәнче аны беренче белергә мөмкиннәр кешеләр. Шулай да чынлыкта аны беренче беләләр, мин түгел. Ничектер әле бер бер кыз да әйткән иде, син әле күз алдына китермисең аның ничек популяр икәнен дигән иде шуны. Ну, мин әйттем дә, кара, кара, ниләре, караганнарын да, видеолар ниләр дә. Ну чын чын чыннан да Булатның эше көчле, теге чыннан да ул теге үзенә аудитория җыя, аннан соң шулай итеп билгеле шәхескә әйләнеп бара һәм аның бит әле принциплары да бик көчле. Кешенең принциплары бар икән, ул аны сөрә һәм мәсәлән аны белән аралашырга бик авырый миңа менә монда Казанда булганда, чөнки ул мәсәлән урыс телен кушып сөйләшмә, Аннан соң урысча видео төшерәсең, нәрсәгә син урысча алып барасың үзеңнең блокларыңны. Менә бөтен әйберне шундый претензия белән әйтүләре белән ниндиме, әзрәк кенә үпкәләтә бит инде кеше. Ләкин барыбер истә кала, ул кереп кала каядыр күңелгә һәм Булат Шәйми ул ниндидер теге яшьлек максимализмның синонимы кебек. Әйтәр, әзрәк кенә үссен, бу андый холкы үзгәрер әле аның дип сөйлиләр кешеләр индиме. Чынлыкта ул уникаль кеше, теге андый кеше әле татарчадан инглизчәгә сикергән. Минем, мәсәлән, гомеремдә анда шулай иттереп сөйләшкән кешене минем тапканым булмады, үзебезнең районда дип әйтәйин инде, төбәктә шул. Шулай итеп барып, ну, аралашырлык кызык итеп, татарча шундый кыз кысынып була инде. Ә сез ничек табыштыгыз соң? Менә шул төбәктә эш булганга күрә бер кайдыр бер мәктәптә йөрдегезме? Сез ничек менә әйдә тараф төркемен булдырыйк дип кайчан кем әйтте һәм кайчан? Менә шул яздыра башлаганда сөйләгән идек бит әле юл темасы. Юл темасы кавыштырды инде. Әле ул вак менә шул мистика дигән нәрсә бар бит инде, күп менә музыкаль коралларымда шул көнне алган идем мин кирәкле миңа электрон. Гомеремдә беренче тапкыр инде. Миягү яный иде, шулай чыгып утырдым да теге кайтырга машина килдерә, мин кереп утырдым да ишекне яптым. Карыйм, күргән бар ничектер, сәлам, ә, сәлам, теге сөйләшеп киттек дә, шулай кәчтүмнәрдән утыра әле ул. Ул вакытта инглиз теле укытып йөргән чаклары аның монда мәктәптә инде. Казанның бер мәктәбендә. Шулай сөйләшеп киттек тә, мин караган бар яны турында видеоны. Ярый сөйләшәбез гә, әтәч, сабагы җиткән безгә бит. Шундый номерны алып булды да гынадыр. Мин әйтәм, әйе, шулай әйтәбез, минем әзерниләр бар инде. Миңа шушы күрешү генә кирәк булган ахры дип уйладым да. Әзерниләр дигәне ул сэмпллар инде, ниндидер язган музыкаң. Ә, чиле пешлерәк җырлар. Әйе. Аннан соң ул, без аны пешереп бетердек инде. Менә Ильяс абый тарафыннан тагын ярдәм булды безгә. Ильяс Гафаров. Тулаем Ямми лейблы. Баллы лейбл. Син үзең менә сезнең төркемне белмәгән кешеләргә нинди җырдан танышуны тәкъдим итер идең? Кайсы җырны тыңларга беренче? Яратудан тыңлап башласыннар, чөнки без аны башта сингл иткән идек аерым. Аннан калган бишесен тыңлыйсыз инде.

Сез беләсездер инде. Гомумән, йокларга дип үтмим, дим, ул куштанлыклар эчендә алынган сүз. Бары тик шушы селкенештә генә булырга кирәктер, менә шушы э, иҗади селкенеш. Музыка эшлисеңме, син башка проектлармы? Э, синең потенциалың булса инде кемгәдер э, ошасаң, шушы бергә эшләү ягыннан дип әйтик, ну, сине табалар инде, шундый нәрсә бар. Бер вакыйга бит инде икенчесен үрләтә, шулай дип әйтик. Ну, Бер күрешү шул, шул икенчесенә җирдә бәйле. әйләнеп йөрсәң инде, сине кемдер белеп ала, та- танып ала. Ну, Син бит барыбер артист, актер дигән э, белемең юк. Юк, юк. Менә ничек менә шулай курыкмыйча э, сине кинога чакырып алганнар. Эм, Димәк, Байбулат нәрсә уйлаган микән? Нинди э, Нәрсә ул син, синең героеңнан нәрсә чыгарасы килгән ул? Нияз дигән. Син бит анда Ришатны уйныйсың инде, име? Ришат дигән егетне. Ришат. Сезнең анда бөтенләй менә каста, кастингта э, Роза Хайруллина, име? Артист, актер. Калганнар берсе дә актер түгел кебек тоела. Ну, Алмас Хамзин белән Батулла инде алар сәхнәдән теге Сәхнәдә чыгыш ясап йөрмәсәләр дә гел шул сәхнә кешеләре инде. Юныс инде безнең конферансия кечкенә курслар курслар үткән бугай инде ул. Юныс ул Илхамны уйнаган егет. Әйе, әйе. Сирень инде ул Мәскәүләргә барып җиткән. Аларның һәрберсе теге ерак түгел бу өлкәдән. Чынлыкта теге үзләрен нитсәләр дә инде, үзләрен мин актер түгел дип әйтсәләр дә инде. Нәрсә булды иң авыры кинода төшкәндә синең өчен? Мин әйтергә мөмкин, мин сине караганнан соң, синең турында нинди фикер йөрттем, уйнаганың, уйнавың турында сөйлим аннан соң. Ә син бу сорауга җавап бирә тора. Миңа авыр булмады, бары тик э, кайбер эпизодлар гына булды, теге үзәккә үтә торган шундый менә монда куырып ала торган инде шушы күкрәк тирәсендә дип әйтик. Ул эпизод кинога кермәгән. Роза егыла. Роза апайны теге башта бит инде батулы байтып ята теге. Үлем дип. Шулай ятканнан соң егылган тавыш ишетелә, бөтен кеше тирәккә йөгереп керә. Анда әби егылган. Мин әйтәм, бер машина кирәктер инде, шуны чыгып китәм. Аннан соң без анда кире керәбез әле, аны күтәрәбез. Илһам, Рәсим, мин аны шул күтәреп алып чыгабыз. Шул алып чыкканда, аннан соң аны анда кинога кино төшергән такымның кайбер әгъзалары шулай җыладылар анда, шундый яшь чыкты, Һәм бу сиңа да йогынты ясамый калмый инде, ул, чыннан да, минем дә генә инде теге мөлдерәп тора иде ул вакытта күздә. Менә шундый авыррак булды ул кырые, эмоциональ яктан. Аннан соң ахырдан, ну, без ул ахырда, кинода ахырда түгел ул, ул безнең теге съемкалар буенча ахырда. Рәттән төшерелми бит инде ул э, кинода булганда рәттән төшерелми ул кадрлар, әйе. Басуда торабыз бит әле анда мин гитара белән, аларның туй вакытлары, әби белән бабайның, соңга калган туй. Анда ахырдан әле Юн, Юнус инде ул, Илһам шулай чаба иде, Байбулат аңа кычкыра. Илһам, теге, чап минем арттан, әйдә, минем арттан, чап, чап, менә шундый ул, ерактан карыйсың, һәм менә ул дагын әзрәк шундый. Димәк, син шундый инде эмпатиягә бирелеп, үзеңнең героеңның да, аннан соң уйлап табылган менә бу сценарийны да шундый якын кабул итеп, шуңа күрә генә сиңа авыр булган инде кинода төшергә имеш дөресеңлиме ул вакытта мин бөтен сценарийны тулысынча белмим үзем эпизодларны гына беләм кайда уйныйсы нәрсәләр уйныйсы икән ничегрәк тулаем әле мин аны фильмны карагач кына белдем бөтенесен дә шул күп очракта шулай диләр бит инде артистлар да үзләренең генә сәхнәләрен беләләр шунда төшкәнен генә беләләр дә калганнарын теге төп картинаны алар аны ахырдан гына кино караганда гына күрәләр әйе минем теге башка утырып бирәсе килмәде инде кая бирегез әле сценарийны ничегрәк ул белим әле дип Кысылмыйча гына. Тиз-тиз генә йый анда, чөнки кысылырлык вакыт юк я. Ничә тапкыр карадың инде син? Бери да помни киносын. Иң беренче шул Казанда карадык без именно. Тугыз, тугызы. Тугызы. Бергә караганбыз димәк. Әй, бергә. Аннан соң мин бер биш тапкырдыр. Биш тапкыр. Әйе. Әле мин бер көнне бардым татарчаларын караган идем инде. Бардым шулай ук русча версиясе дип. Барыйм да татарча версиясен эләккәнбез. Тәмам татарча бара. Мин, әй, мәйтәм, вакыт барып бетәр, киттем. Тагын билет алдым да шул ук вакытта, мизгелдә татарча версиясенә киттем аннары. Бер көнне ике тапкыр карадым шулай, бер-бер артлы. Татарча версиясен карарга ирештем. Чын, чын фанат, чын фанат. Менә мин сине белмәдем бит, син анда ул кинода уйнавыңны. Килеп кердек һәм беренче үк кадрда син анда барлыкка киләсең. Теге тизлек каядыр төшерергә, кемгәдер күрсәтергә, теге Шәймигә җибәрергә дип индеме. Мин телефонны чыгара башладым, өлгермәдем эләктерергә ул беренче кадрда. Яратам дим, хәтам булачак ул по-любому көтәбез, көтәбез. Һәм әлбәттә син Беренчедән, э, сөйләвең татарча саф инде, рәхәт тыңларга. Һәм син инде э, Байбулат микән, үзеңме, бәлки син сәләтең бардыр инде, теге актерлык сәләтең. Э, чыннан да сиңа ышанасың. Ләкин кайбер мизгелдә барыбер, барыбер тен алдалый бит инде. Әй. Бар андый моментлар. Син үзең сиздеңме, син бармы шундый? Менә монда алдарак күченеп киткәнмен икән, тәзрәк кенә чын күңелдән булганда, чыннан булганда, син бит инде белмисең нәрсә әйткәнеңне, нәрсә сөйләгәнеңне һәм тәнеңне ничек китергә тиеш икән. Ә бу инде өченчеме, дүртенчеме дубль булганга күрә син беләсең, менә бу сүздән соң син күтәрергә тиешсең, димиме? Шуңа күрә кайбер моментта мин теге күп кинолар караган кеше буларак, ул моментларны сиздем. икенче кешедән сорап карадым кеше аны сизми күп кино карамаган кеше ләкин менә мин караганга күрә теге әйтәм менә бу төштәм әйтәм ашыгып китте кулым әйтәм әзрәк кенә кулы күтәрелә әле күтәрелә тиеш түгел кул по идее анда мин бер сиздем шундый өстәл чиста булса да мин өстәлен сөртәм тыйны ниндидер бер инде шундый теге чисталык анда сөртеп алырга авыл авыл Баласының күңеле теге. Өстәлен сөртеп теге. Тузан өрә монда. Бер нәрсә юк бит анда. Күр, күренми торган әйберләр шундый. Булдымы кешеләр сиңа кемдер әйткәндер бәлки, нигә э, сиңа әйтмәгәндер инде аны. Э, кемдер Байбулатка әйтеп, ул сиңа җиткергән мөмкиндер. Нигә аны алдыгыз рольга, нигә алмадыгыз, мәсәлән, э, Кәриф театрындагы артистларны, Камал театрындагы артистларны әзер Артистларны нигә алмадыгыз, нигә сез Ниязны алдыгыз дип әйткән кешеләр булган микән? Аңа җиткермәдеме ул? Юк, җиткермәде. Ну, җиткерегез. Киресенчә, мактау, мактаулар булды теге. Ну, миңа өч кеше язды. Мактаулар күп булды. Ул бит инде лар, шулай бит. Әйе. Мактау гына түгел, лар бит инде ул. Урыс әни диген. Э, Укытучы. Алар, алар әйе теге. Менә теге үземнең яшьтәшләрдән дип әйтик. Өчәү. Һәм ә, беренче менә шул премьерны караганда Рамил Төхватуллин бит инде. Фамилиясе шулай шуның белән янәшә утырган иде. Әйе. Ул шундай мин килдемдән урын бармы? Ә? Урын бармы? ди. Әйе, әйе, ничек дип. Әйтте дә инде утырдым да инде мин. Карыйбыз, ул кырда утыра, шундый күн курткалар кигән анда.

Сез төштегез да? Ничектер. Молодец. Ничектер. Әйтте дә шундый сүзләрне. Э, кайбер үзенең фикерләрен әйтте дә, ниндидер линияләр белән бу линияләр бәйле микән сорарсың әле дип. Режиссердан да әйтә. Ярар, рәхмәт. Тегендә карыйм, рәхимгә төшереп тора мине болай. сондай ә син рәхимбайга кол, кол булгадың хәзер име юк юк ул төшереп торган да мин шуны ну ул вакытта булгамадым инде әйе рәхимбай сиңа да булгыйм Үзне бит инде э, аудиода һәм видео форматта бер юлы яздырыла. Шуңа күрә кайбер моментлары аудиода тыңлаганда кешегә аңлашылмаска мөмкин, чөнки син теге сиңа сине күрергә кирәк. Сине кеше күрмәсә, ул аңлап бетерми бугай. Синең образыңны, бүгенге образыңны. Сабада шулай йөриләрдер инде кешеләр, име? Бөтен кеше дә сабада шулай киенеп йөри. Мин теге Йөрсеннәр, кызыклы ре. Э, аудиодагы булган кешеләргә, радиода тыңлаган кешеләргә мин гел сөйлим инде кунакларның кыяфәтен. Э, күз алдыгызга китергез, Нияз, э, чәче озынрак булып санала бит синең чәчең, име? Әйе, әйе, әйе, чистер. Чистер чәчен. Диде Алимә. Чәче сирәк кенә озынрак, күзлек кигән, ниндидер... Киберпанк, без бит инде IT-паркта. IT-паркта төшерәбез моны, шуңа күрә киберпанк күзлеге киелгән. Аннан соң ак футболка, бу иң нормальный киемендә. Ак футболка һәм спортивкадан син, име? Әйе. Спортивка, ну, монысы, монысы сабача. Сабача. Ну, бу олимпийка дип әйтик инде, ул гадәттә әзрәк кенә артка алып кайта торганрак олимпика шуңа миңа шундыйраклар ошый көнчелеккә кире кайтсак э, мәсәлән бит инде бар егетләр инде алар метр сиксән э, ниндидер шундый мускуллы син аларга карап менә мин дә ничек шундый булып э, озын буйлы булып тумаганмын микән ничек шундый мин качук түгелме микән дип уйлаганым булган булгалый идеме мәктәп чорында бәлки хәзер син әлбәттә үз үзеңне яратасың ансам билгеле Дөньяның иң танылган кешеләре, кечкенә кешеләр дигән, дөресен әйткәндә. Кем ул? Ясанып килгән. Син? Мин, әйе. Ә, Том Йорк та кечкенә. Ансы кем әле ул? Ә, Радио, Radiohead Ә, төркеме. әйе. Том Йорк. Энди Уорхол да зур булмаган инде. Аннан соң бер актриса белән Хәзер искә төшерә алмыйм инде, дөресен әйткәндә. Язырсыз миңа, мин сезгә язу җибәрмим. Наполеон. Шулайдыр, кечкенә булган ул. Дип сөйлиләр. Ә беләсең, мин мин күптән түгел тыңлаган идем бер подкаст, янда сөйләделәр. Наполеон чын күңелдән ул э, андый кечкенә булмаган, аны карикатура формасында э, ачуын чыгарыр өчен шулай эшләгәннәр дә име? Кеше тикшерә алмый бит, тикшерә алмаган кеше. Бәлки Наполеон аларны ачуын чыгаргач алар Көнчелектән шулай дип ясап куйганнар. Бәлки. Менә шундый бит. Бәлки, әйе. Шуңа күрә алар тегене әзрәк кенә теге электр балыр өчен кечкенә бит ул дип сөйләгәннәр. Һәм аның башлыгы да шундый зур булган бит инде. Теге башлыгы зур, үзе кечкенә булып күренеп каладыр инде. Шуңа күрә шундый карикатуралар ясап, алар гәҗитләрдә шундый әйбер эшләгәннәр. Менә. Димәк, э, хәзерге вакытта сине инде Юк, андый олы гәүдәле кешеләргә, мускуллы кешеләргә. мөмкинчелегем юк. Мин үземдәген 9-10 сыйныфта шөгыльләнәем, турникларда, воркаут. Шундый төрле-төрле э, күнекмәләр эшләргә анда турникта кызык иде миңа. Йөрик, э, тренажер залына йөри идек. Ә гомумән мин уйнап, футбол уйнап тәмамлаган кеше. Футболны тәмамлаган ай киткән анын. Ничек футболны тәмамлап була? Уйнадан, уйнадан туктыйсың. Уйныйсың, уйныйсың да уйлыйсың үзеңне 10нчы сыйныфка кадәр, анда 11нчегә кадәр мин футболчы булам дип, сиңа анда әйтәләр. Юк инде. КХТга керә кирәк. Аны бетәч юк микән ди. Неужели карарга килмәсләр инде анда сайларга безне уенны? Рубиннан килмәсләр инде. Скаутлар. Әйе, килмәделәр. Ә менә хоккей безнең алга киткән. Бәлки хоккей уйныйсы калгандыр. Шайба урынында. Ә хоккей уйнар өчен бит анда беренчедән нәрсә эшләргә кирәк? Сугышырга яратырга кирәк. Футболда да сугышасың инде әзрәк. Этешәсең, төртешәсең. Юк, монда бит инде тагын менә командада уйнаганда, анда бит 10 егет бер туп артыннан йөреп йөриләр инде, име? Шулай дип әйтәләр, әйе. Туп тибә. Туп тибәләр, әйе. Э, анда командный кеше булырга кирәк. Командада белән бергә э, уйный белергә кирәк һәм үзеңә тартмыйсың бит инде. Менә мин генә, мин, мин Месси, мин Рональдо дип йөрмисең бит инде. Ир йөрисең, ирер икән син. Мин түгел, мин алай голлар кертүче түгел идем, шуны сорый идем миннән дәдә анда, яки бүтән кеше. Ничек Нияз голлар керәме соң? Голлар керәме? Шундый. Паслар биреләме әйтәм? Э, мин дә э, футбол тәмамлаган дигәннәр, мин баскетбол тәмамлаган кеше. Анда уйнаганда мин мәсәлән уйнасам, мин гел уйныйм, менә э, мине сизсеннәр, мин нападениедә уйныйм. Һәм миңа иң рәхәте иде, икенче тренер кычкырганда, "Седьмой, седьмойны прикрывайте седьмой" дип әйтсәләр, димәк, мин алар алар миннән куркалар. Димәк, икенче команда өчен бирәләр шундый сигнал. Димәк, мин көчле уйнаучы дип үземне хис итәдер инде. Шуңа күрә теге үз икенче кызлардан үземне өстенрәк тотарга тырышадыр инде. Теге имештер ки инде мин э, көчле уйнаучы. Һәм шул командада берәү. Ләйлә. Нәрсәсе белән яхшы инде бу Ләйлә? Нигә кая дүртенче номер минем? Ну шунда нәрсә инде? Теге я анда. Минем сигезенче,

Кара әле, менә без беләбез бит инде Хойтакташ белән Гадел Кутой, алар дус булганнар. Син беләдереңме моны? Әле ул җиренә җитмәгәнмендер, мин өйрәнәм инде әкренле классикларны. Әйме? Шигырьләрен, дус булганлыкларын. Ну, алар һәрберсе инде кемнәр ул вакытта абруйлы шундый, ну, бер өлкәдә кайный торган кешеләр бер-берсен белеп Әйе, бер чорны алар бергә дус булганнар да, имән, аннан соң Хой Такташның шигырьләре теге яхшырак керә башлаган инде аудиториягә һәм шулай сөйлиләр. Гадел Коту имеш тик түзмәгән һәм алар бергә аралашмый башлаганнар дип. Ә тибен сөйләшкән күптән түгел һәм әти әйтә, алай алай ук дөрес түгел ди, чөнки менә ул бит инде совет чоры. Кем совет чорын яратып шигырьләр яза, Шул алга чыга. Ә кем язмый, шул юк дип инде. Шуңа күрә бәлки Ходай Такташ язгандырдыр шундый шигырьләр ди. Ә Гадел Котый инде андый шигырьләргә теге керергә тырышмаган, манчымаган кулларын андый шигырьләр белән. Сиңа менә шулай килсәләр әйтсәләр, әйдә яз әле безгә нинди булса да шундый җыр, гимн формасында бөтен кеше инде яратып җырласыннар, менә яши, яши Татарстан, Татарстан алга бара дигән шундый заказ җыр. Син чыннан да Татарстанны яратасың. Ә бәлки Татарстан түгел, ә Саба турында булырга мөмкин ул җырыйме? Син чыннан да Сабаны яратасың, ләкин сиңа аның өчен акча түлиләр. Син ризалашыр идеңме язарга? Башта бәлки эшли башлыйсың да инде өстәл артына утырып. Күпчелек шулай була инде, әгәр дә ул Мин уйлыйм, тукта әле, мин бит моны үземнең проектыма кертә алам, үземнең төркемгә. Нишләп мин болай җырлар эшлим соң әле? Мин гәрчә алай эшләмәгән булсам дагын. Заказ кешесе түгел мин, чынлыкта. Башкалар заказ белән эшләсеннәр, мин үзем өчен генә эшләп торам инде. Һәм башкаларны илһамландырыр өчен үземнең материаллар белән. Шәт. Бәлки бит, э, беләсеңме, э, әле яшьлек сөешәдер синең э, күңелеңдә, синең телең белән яшьлегең сөешәдер. Иә. Чөнки э, барыбер кайсыдыр мизгелдә синең белән бер яшьтәге булган егетләр машина алачаклар, йортлар төзеячәкләр, гаилә белән каядыр Мальдивларга ял итәргә барачаклар. Инде. Әйе, син собада. Ә си- Ә инде, инде көннәр шулай инде. Инде аларның инде машиналары, инде йортлары бар. Әйе. Алар кайдыр барып кайтканнар ял итәргә. Сәнчә яшәде? Шундый.

Әйе. Үзеңне Менә ул социаль менә шул челтәрләргә карагач, менә шул көнләшү нәрсәсе дә туа дагын. Яратмыйм теге читкәрәк алып куям. Мәсәлән, мин кайбер нәрсәләрне аннан белмәсәм, мин күпкә продуктиврак булыр идем, күп үзем яхшырак әйберләр эшләр идем. Чөнки чыннан да карый башлыйсың, аһа, бу минем классташым монда булган икән, инде Туктата син, әйе, туктата ул син. Син инде, ә бәлки ул синең хыялың түгелдер дә. Мәсәлән, мин ничек уйласам да, Миңа йорт та кирәкми, фатир да кирәкми. Ничаклы хыяллансам, бөтен кешенең дә бар бит инде ул, бәйле, сиңа да кирәк дигән була ала әни миңа, әйме. Ә миңа мәйтәм, ничек тә кирәк түгел. Бер бүлмәле фатир кечкенә генә бар икән, миңа шул җитә. Мин теге шундый зур-зур әйберләр турында да уйламыйм. Ләкин карыйсың, монсының фатиры өч бүлмәле, бу йорт төзегән, миңа да кирәктер бәлки, дип, син уйлана башлыйсың шуның. Шундый моментлар бар, әйе. Ул кирәк булып торсын. Мәсәлән, мин Казанга киләм теге. Кунарга авыр булмаса, рәхәт бит, керәсең кунасың. Андый яктан, шундый яктан гына кирәк. Ә болай, ох, эшлим әле хәзер, алам мин анда. Мин менә машина, гомумән, машиналарга бер кайчан кызыкмадым теге. Миңа күбрәк матайлар кызыграк, чынлыкта. Ну, машина практик як, синең гаиләң булса, син бер кайда бара алмыйсың, син машина. Машинаның бит төрлеләре була. Машина, менә сен А пунктыннан Б пунктына йөртә икән, Минем өчен ул машина. Ләкин кайбер кешеләр мәсәлән машинаны сатып алалар 6 миллионлык, 10 миллион ул бит фатир бәясе инде. Аңлыйсыңмы? Алып машина алалар. Мин аны аңлап бетермим. Бу кешенең башына кертеп кереп булмый бит инде. Ул нәрсә? Ул менә кем өчен ала ул андый кыйбатлы машинаны? Э, үзе өчен аламы ул кыйбатлы машинаны? Яки менә калган кешеләр күрсеннәр әле, белсеннәр әле, менә мин 10 миллионлык машина белән йөргәнемне дип. Шуның өчен алырга да мөмкин бит кеше. Әйе, ну чынлыкта э, син Татып карамыйча белмисең бит инде, кайбер кеше аны беләдер, менә бу машина яхшырак һәм ул аның әле иҗатына яхшы йогынты ясыйдыр, шуңа күрә алгандыр. Андый очрак тагын була ала, мин әйтмим, теге, алмагыз андыйны дип. Яхшы, ничек, ничек сезгә җайлы, ничек уңайлы, шулай эшләгез, әйе. Ярый, син каршы түгел. Син каршы булмагач, нинди инде. Нәрсәгә каршы булырга инде, әллә нинди теге шундый илһамландыра торган формулы ниләр бар бит инде машиналар теге. Ну, мин кызыкмасам да. Шулай, шундыйрак фикер минем. Әйе, кемнедер чыннан да илһамландыра ниндидер эшләр эшләр өчен. Мәсәлән, ул андый субъектлар булмаса, машина, фото дигән әйбер булмаса, ул бөтенләй э, иртәбән торып эшкә бармасый. Ниме? Шуңа күрә шундый кешеләргә, мәсәлән, аларчына да менә фатир дип э, эшкә барырга кирәк. Э, кемдер э, а- аны уйламыйча, мәсәлән, мин үземне әйтәм инде. Мин бөтенләй э, андый материаль әйбергә ашкынмыйм. Шуңа күрә миңа нидер проектларга чакырсалар да, э, бөтен кеше сорый, түлиләрме, түлиләрме? Ә мин иң соңгы соравым, түләмәсәләр дә әйтәм, мин инде килергә барырга әзер. Кайнатма. Карале, безнең бу подкастта шундый бер рубрика бар. Мин аны керттем, чөнки мин юрауларны яратам. Һәм мин яратам юрарга китаплардан. Мин алып килдем монда. Дүрт китап. Ул Сибат Хакимның Фозыл чишмәсе дигән. Шигырьләр китабы име? Укыган юк әле. Име? Яраткан китабым булып чыкты име? Э, Батулланың тузга язмаган э, хәлләр. Аннан соң Габриэль Гарсия Маркесның Ялгызлык. Сто лет одиночества. Һәм Хоит Такташның 1942 елны бастырып чыккан инде үлгәннән соң Хоит Такташ үл- үлгәннән соң бастырылган китабын алып килде. Кайсы китапны сайлыйсың һәм кайсы сорауга без җ- э, с- м, җавап эзлибез китапларда? Такташ. Такташ, әлбәттә. 42 елны гел әйтәм, нисек әйтәм, чөнки ул совет чоры китабы. Моны аңларга кирәк. Так, сорауны көтәбез. Инде э, әзерләп торам. Теге ул булырга мөмкин э, шәхси. Ә? Бит санын әйтәм хәзер инде. Э, башта сорауны әйтергә кирәк. Ә, сорауны әйтәм. Әйе. Шәхси булырга сорау булырга мөмкин яки ниндидер иҗади соравың. Нәрсә сине кайгырта хәзерге вакытта? Альбом тиздән чыгачакмы минем? Безнең. Сиан, кемнән сорга сиан дияккә карап сора. Продюсердан. Э, ул әле менә шундый күренмәс көчләрдән башта сорыйбыз аны. Ә, иде. Аннан соң без аны эшлибез. Ну, эшлибез инде без аны. Мин теге шундый кызыксынып кан сорыйм. Аннан соң алар, продюсерлар, әлбәттә генә. Кая инде алар? Ә бәлки яңа альбом чыксын өчен Тизрәк чыксын өчен. Әйе, сорауны тулыландырыйкмы шулай? Әйе. Ә нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә эшләргә түгел, ә менә без көтәбез. Нәрсә ашарга кирәк? Знак, знак көтәбез, димме? Ниндидер. Менә кызык бит инде, итеп карыйк шуны. Әйдә, ничәнче бит? Монда беләсең ничә, ничә бит? 300 дә 14, 14. 14-нче? Әйе. Чынлап. Газраил шигыренә эләгәбез бугай. Беренче. Тә 14 ничәнче Астан, астан әйтим ме? Әйе. Яра, өстән җиде. Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде. Ой, мин укымыйм сиңа бу. Нәрсә? Туры килә, беләсеңме? Иң начар яктан туры килә. Кайчан, кайчан, кайчан. Чыгар. Чыга алмыйлар. Авыру, сырхаулар. Әйе. Нәрсә? Кызык. Мин чыннан э, хәзер хастаханәгә йөри башладым. Мин теге мен тешләрне ясаттым мин күптән түгел генә. Шулай ук мен хастаханә ягын кайгыртам. Ну, үземнең сәламәтлек ягын кайгыртам. Бәлки чыннан да хәзер альбомга карата, альбомга карата сәламәтлеккә басмасыра кирәк. Шуңа күрә әйтәм, тотылып тора, шуңа күрә да. Әйе, менә. Күрәсеңме? Байтак таш. Бар шунда әйтәләр. Э, Хойтакташ турында мин болай гына әйтмим бит, минем Хойтакташ ул яраткан э, шагыйрем. А, Бик күп шигырьләрен йоттан беләм һәм э, без бит инде хәзер IT паркта Хойтакташның монда м, памятнигы да Иратуллина, һәйкәле дә Иратуллина. Әйе, А, Мин шунда утырырга яратам мин аны карап. Ә син үзең менә кайсы шагыйрьләрне укып, алардан ниндидер илһам аласың? Бармы андыйлар? Менә шулай ук шул Хади Такташны укыган идем инде. Хәзер Дәрес Әгълам китабы ята өйдә. Кайчан алынган инде, бер ел элек китапханәдән алынган китап. Тапшырмадым әле ул. Яртысын гына укып чыктым да. Аны тапшырмасаң буламы сездә Сабада? Кызык булыр иде тапшырмасаң, әйбәт булыр иде ул. Юк, безне 21 көнгә генә бирәләр китапларны, шуңа күрә. Ә юк, анда алай түгел, анда аласың да. Укыйсың да, укыйсың. Укыйсың да, укыйсың, укыйсың да. Яни арттан алга укып чыга аласың, алдан артка укыганнан соң. Менә мин апаем дип әйтәм инде Йолдыз Миндуллина. Ул миңа энем ди. Мин аңа апаем дим. Безнең кызык шундый элемтә бар. Әле ахыр, менә күптән түгел генә замана шагыйрьләренең җыелышы булган иде. Җыелыш итеп инде алар Кадиев театры белән берлектә эшләгәннәр. КХТИ каршында сәнгать музее мәле ул. галереясы. Әйе, бәлки шулдыр. Ага. Менә шунда эшләгәннәр яла берлектә ул. Шунда бардым мин эләктем. Кызык иде анда шул Янсуарлар, Луиз Янсуар, Луз Мингулина һәм кайберләр. Лилия Гыйбадуллина менә. Кызлар, кызлар күбеме хәзер? Әйе, әле ул теге минем яшьтәшләр түгел бит, миңа апай апай яшенне апай булып туры килә торган кешеләр. Аннан соң алар белән инде бергә утырып алдык шунда. Шигырь беткәннән соң кызык менә шундый очрашулар. Хәзерге замана шагыйрьләрен әйтер идем менә шуларны, шагыйрәләрен. Шагыйрәләр чыннан да. Ә алар арасында сизеләме ниндидер теге көнчелек дип әйтәсе килми инде. Теге бер-берсен мин өстәнрәк, мин яхшырак дигән. Андый әйбер гомумән. Бар бит шундый, барыбер Йолдыз Йолдыз Миңнуллина кертте дә име ниндидер үзенең бер шигырен түгел, ә менә яза торган Сүзен оныттым, карале. Мәкале? Юк, юк, менә яза бит кеше, имә аның язганда ниндидер ә стиле, стиле. Йолдызның стиле бар үзенең. Һәм бик күп яшь кызлар, шагыйрәләр аңа ошарга тырышып, аның кебек язарга тырышалар. Ә андыйлар бармы? Яшьрәкләр бар. Яшьрәк инде әлбәттә, сезгә дим, чөнки Йолдызның тел байлыгы да көчле име, һәм ул ниндидер сүзләрне кыстырып-кыстырып әйтә дә име. Ди кызлар да аңа ошарга тырышып, Чөнки йолдыз инде барыбер билгеле шәхес хәзерге вакытта. Әйе. Белмәгән кеше юктыр инде аны. Табып булмый аны, таба алмыйсыз аны. Интернетта юк алай, социаль челтәрләрдә дә юк. Һәм мин менә шул аларның очрашуларындагы сценарийларын ахырдан алдым үземә. Анда шигырьләр язылган. Шуларны татарча вариантын, әлбәттә, аларны укып чыгарга кирәк әле. Менә шундый янында гына йөрү, Шундый процесслар белән кешеләрнең үзеңне кем икәнеңне уйландыра, уйландыра бик теге. Син дә шушы кеше микән соң дип. Йолдыз белән мин бит инде бер параллельдә укыдым. Ул А классында, мин Б классында укыдым. Әйе, мин белә идем, аны онытканмын. Шундый карыйм, алай түгел бит инде дип әйтәсе килә. Без бергә укыдык. Һәм безнең форма бар иде, безнең форма бар иде. Без кызлар киергә тиешле тиешле иде шундый юбка, жилетка, ак күлмәк. Ул алай киенми иде. Менә Йолдыз ул кечкенәдән бунтарь иде. Чалбар, джинсы. Э, көн саен диярлек директорның кабинетында иде ул шул кием аркасында. Көн саен диярлек аны кертәләр. Һәм ул чыннан да менә шундый э, беренчедән бөтә бунтарь да, акыллы да. Татар теле олимпиадасыннан беренче урын, математикадан беренче урын ала бу 11 класстан шунда. Математикадан алдымы шулай? Алды. И олимпиада җиңгән кешеләр нәрсә эшли? Экзаменсыз керә университетка. Безнең хәзер шулай микән ул? Белмим, менә безнең вакытта шулай иде. Һәм бу бит инде башына килгән инде, аны әниләре әйткән микән инде кемдер инде. Имеш, ВМК бар инде, ВМК математиканы биргәнсең бит инде. И теге ул анда керә. Һәм уйлап кара, мин башыма да да килмәсе. Мин ана чөй алмас, мин кыюлыгым җитмәсе. Икенче курстамы, өченче курстамы? Ул ВМКдан китеп, Татфакка беренче курска шунда керә. Аңлыйсыңмы? Артка татфак, әле татфакның журналистика микән, ансы белеп бетермим. Ну, татар теленә, татар теленә бәйлегә кире кайта. Чөнки соннар ул бер, ләкин аның күңеле барыбер тарта булып чыга инде татар мөхитенә. Ну, менә мин аны хәзер әзрәк аңлыйм. Мин гәрчә китмәгән булсам да университеттан, мин магистратурага кергән идем. Мин аны укыдым 2 ел. Һәм мин диплом алмадым. Менә шундый мин моны киресенчә саныйм теге. Туры килгән үземә дип инде. Ягъни диплом алу түгел, ә диплом алмау менә шунда. Ул әле аннан бер университетка, шун универга моңсу яктан карарга дагын этәргәч, шунда уйланырга дагын. Ул вакытта, ә мәсәлән, бакалаврда укып алай китү, ул инде чынында мин ул вакытта әле куркаем. Ничек кенә укып бетергән моны, ничек кенә дип инде. Безнең чорда бакалаврлар, магистратуралар юк, шуңа күрә син теге я укыйсың 5 ел, я я укыйсың 5 ел. Бүтән вариантлар юк. Син специалист булып кына чыга аласың, бүтән бер вариантта булмагач тын. Чыннан да мин әйтәм, мин ул вакытта Йолдызга аны турында сөйдер итне кеше миңа сөйли. Мин шухат дип әйтәм, ну, көнләшү хисе дә, теге соклану хисе дә, менә ике хис тә бергә буталышып, мин әйтәм, менә шулай булдыра ала икән кеше. Шундый була ала икән. Теге әле дә аңа караганда, син аны күрсәң, тормыш, аның социаль челтәләре, челтәләре юк. Бу да бит инде бунтарлык. Мин андый кеше сезнең кебек түгел. Мин бары бер Кирәкле кешеләр генә барып җитә ала инде шундый нәрсә бар. Һәм ә синең беттең соң ул көнчелектәге журналда чыккач яз, язылып инде журналда. Э, мин танылырга телим дигән. Мин таныласым килә дип язылган шунда. Ә, кара, яхшы, бер исеш сөрдең әле син. Кара әле, тараф белән бәйле э, юллар булып чыкты. Менә булат менә кардаттан. Кешегә сирәк, ана кешегә сирәк кирәк. Э, Идел журналы мине тышлыкка куйды һәм интервьюда мин анда сөйләдем инде ачыктан ачык, мәйтәм, мин таныласым килә, мин танылырга Тели, телим. Шуңа күрә мин бөтен эшләгән эшем дә шуңа китерергә тиеш. Мин ахырдан э, танылырга тиеш экологично теге э, э, Ленинны үтереп тә танылып була инде бер караганда. Шуңа күрә мин теге таныласым килә, ләкин ниндидер шундый инде яхшы эшләрем белән. Һәм бу егетләр, тараф егетләре Нияз белән Булат миңа бирәләр Кайсы кайсы көн була 26-сы булдымы ул? Ә юк, Печән базарында булгай ул. Печән базарында сез миңа китердегез дә, клип күрсәтәләр булар миңа. Колакчыларны кидек, мин тыңлап утырам боларның җырларын, боларның клипларын, аны клипны күрергә кирәк. Ул бит инде психоделика. Сез трусиктан йөрисезме? Йо, ахырдан гына ул. Ул кешенең э, шул истә калган. Бер төрле, бер төрле төстәле алар шундый. Әйе. сез анда трусикта гына каласыз бер мизгел һәм менә сез аны тыңлаттырасыз һәм мин карыйм да тыңлыйм да әлемдә халык йөри кемдер аралаша и булат миннән көтә нинди реакция әйтте әйтем нормаль нормаль нигезләр нормаль ә ул шул сүзләрне ишеттерәсе килгән икән Яз минем турында эро танырга теләсәң, бәйлә Лерон. Менә шундый еллар бит анда, Әйе, без аны без аны уйладык, бу Нәкыш җыры безнең ахырда гына чыккан иде. Һәм бу чыннан да трек ягыннан да тиз-тиз генә эшләнде. Сүзләре дә ахырдан сүзләрен икебез бер юлы без аның. Яздык. Кая байтып була бит, алба иттереп. Ә, әйдә менә шулай языйк әле, шундый. Шулай дип язып куйдык үзен акыры сүзләрне. Әйе, минем ул җыр э, бар плейлиста, һәм минем тик кәефем начар булса, мин аны куям да, мин әйтәм, минем турында, мине, миңа багышланган юллар бар, минем турында җырлар язалар дип, мин тыңлыйм да, теге алга китәм. Димәк, мин чыннан да танылган кеше бит инде. Ике егет, Минем турында бер юл булса да язганнар үзләренең җырларында. Әйе, ә бүтән җырлар бармы соң шулай язылган? Бүтән җырлар да бармы соң? Минемме? Минме? Юк. Иркәндә кызлар олыча шикелле дия гүя Мин бит хәзер ким, Саба урамында йөрим колакта рәди Күлмәгеңне сал, алты малай да мин югалтсам контрол Минем турында яз әйдә эро, танылырга теләсәң әйлә лерон Без киң шәгерхәт, ботыңны селкет. Әйе, ул чыннан да бит Рәдиф турында әйтәсез бит, Рәдиф, колакта Рәдиф, Саба урамында йөрим. Күрәсезме, яттан беләм мин сезнең җырларыгызны. Мин хәтта яттан белмим бу әле. Колакта Рәдиф, менә мин турында юллар китә инде, әйе. Чыннан да менә мин тыңлаган саен, мин әйтәм, язырга что ли Булат Шәйми турында эротика, мин әйтәм.

Эшләсәң әйбәт инде. Язасы була, язасы була, димәк, нормально. Әйе, ярай, яхшы. Так, аннан соң э, синең бит инде э, апаең булып чыкты Йолдыз. Әйе. Э, Чын теге кан ап- апаларың, абыйларың бармы синең? И- и- Энекәш кенә бар. Энекәш? Әйе, мин үзем абый инде, энекәш бар. Ә, Ничә яшь аерма сезнең? Җиде соң. Аңа егерме бер бугай, һәм миңа егерме тугыз. Яхшы, Сигез, аерма. җиде, сигез, менә шул тирә инде. А, менә гаиләдә булган имсен, ике егет бергә яшисез, бер бүлмәдә яшәгәнсездер әле сез. Кечкенәрәк чакта я, ну аннан соң ул калды теге балалар балалар бүлмәсе дип атала бит инде башта. Ул калды шул бүлмәдә, мин кит, мин залда йокладым инде. Әйе, шунда йокладым һәм мин хәзер икенче катта торам, ниһаять, мин икенче катта. Шунда минем, минем кечкенә хыял бар ятеге. Ике катлы өйдә яшәп карарганда, шундыйрак. Шулар әкрен генә чынга аша инде. Кечкенә чакта булдымы соң көнчелек хисе? Сугыштыгызмы? Бәлки нәрсәдер бүлгәнсездер, кызлар, бер кызлар ошагандыр бәлки сезгә. Булдымы андый ниндидер ситуацияләр? Без теге менә кайбер кешеләр аралашалар бит инде, аралашалар абыем, энем дип, ә без бик алай итмибез, без теге анда кызлар темасы белән аның белән сөйләшкән юк. Ну, безгә бер кызлар ошау Булырды микән? Э, әйе инде, миңа бит инде мәсәлән яшьләр ошарга мөмкин, шулай бит. Мөмкин. Э, Рөхсәт иттем. Хәтта ошый да дип әйтсәм бар инде. Ә менә бу кыерсытулар булмады андый нәрсәләр. Ну, теге кечкенә шуклык кына булды инде, шуклык. Анда малачак шуклыгы анда видеолар төшердерә бит инде әтиләр кечкенә чактан да. Мәсәлән, инде бүләмеш, ә миңа бу эләккән икән, теге эләккән икән, андый нәрсә була инде. Ну, мин хәтерлим, мин энекәш булуын теләгән идем кечкенә Вакытта шундый энекәш туу вакыт җиткәч, мин шундый әнигә килдем дә, мин бит инде белмим, кем туа соң, малаймы, кызмы. Әни, малай, әмма, малай. Шундый больни-, теге, хастаханәгә кергәндә шундый шулай әйткәнемне истә, шулай әйт, хәтерлим, шундый сүзләр әйткәнне. Малай, әмма, малай дигән. Сине үрнәк итеп куялармы соң инде энек-, энекәшеңә, әниең, менә, Нияз! Юк, алай юк, теге, мин үземнән яратмыйм кешене белән кеше чагыштырганда. Ул үзенчә сәләтле, мин үземчә. Алай ук мин ишеткәнем юк. Мин булмаганда, бәлки, берәрсе әйткәннәрдер. Но андый түгел бездә, ул андый тәрбия түгел. Иреклелек инде, менә син аның шикелле барырга тиеш дигән нәрсә юк андый. Шулай. Дөрес. Яхшы. Ә менә сезнең ничек соң анда, сезнең шундый? Айсылуым, без бер бүлмәдә яшәдек гомер буе. Дүрт бүлмәле фатир булса да, без шундый күчкән идек, ике бүлмәдән дүрт бүлмәгә күчтек бит инде без. И мин инде Айсылуым бүлешәбез инде, бер бүлмә минеке, бер бүлмә минеке дип шулай сөенәбез инде. Аһа, әтинең кабинеты. Библиотека, китапханә ясады да куйды әти бер бүлмәдә, бетте. Без Айсылуым шулай ук калдык бер бүлмәдә. Мин бәсеме көндәшер идем Айсылугаем, ә? Аның белән чыннан да бер бүлмәдә яшәмәгән булсам. Ә без бер бүлмәдә яшәгәнгә күрә, мин аның көн саен нәрсә эшләгәнен күрә идем. Әй, тигезлек шундый. Тигезлек түгел. Менә шундый нәрсә эшли алам мин дә инде дип, шулайрак уйлыйсың инде. Ул акыллы, тырыш, туктавсыз укый, дүртлегә риза түгел, син аны күрәсең. Менә ул шундый. Син уйлыйсың, бишлегә укыр өчен менә мондый булырга кирәк икән. Мин андый буласым килми. Шуңа күрә мин көнләшмәдем дә Айсудан, чөнки ул чыннан да менә йоклап китер алдыннан Айсуның кровати янында нәбай китаплар тора дөрегел. Менә бит, ала да китапны, име, укый да. Шулай укыган килеш йоклап китәдер ул. Аны шулай стопка-стопка китаплар торадыр. Ә мин Ә мин, ә мин ди. Ятам да йоклыйм, ятам да йоклыйм. Менә шундый. Әзрәк кенә ялкаурак булганга күрә, мин Айсуга көнләшер идем мин, аңа җиңел бирелгән булса. Аңа җиңел бирелмәде беркайчан да, шуңа күрә алай көнләшеп тә булмый. Һәм икенчедән, ул бит әлбәттәме, 11 яшьтән бирле телевидениедә, Әйе, менә шул як бар инде, мин мәсәлән бит алай килеп, Казанга килеп алай йөри алмадым теге. Шулай Син сөйләп утыра мин. Юк, бөтен кешене дә телевидениегә алмыйлар бит. Менә мин ничек тырышсам да, мин дә бит инде ничаклы кастингка йөрдем. Ничаклы кастингка йөрдем. Алыгыз мине алып барыч. Мине алмыйлар. ТНВгамы ул? ТНВга, әйе. Мине алмыйлар. Айсуны секундында алдылар, теге ошап китте. Айсу шулай гомерлеккә телевидениедә кереп калды булып чыга инде, име? Ә мин юк инде менә миңа 35 тән соң гына 38 дә генә менә утырам хәзер камера алдында аңлыйсыңмы ничә еллар буе мин ә хәзер алар сиңа әйтәләр алар синнән сорыйлардыр юкмы кемдер алар э, ул менә шул телевидение кешеләре сиңа мөрәҗәгать итәләр күбрәк киләле дип юк белмим алар э, мин йөргәлим аларның тапшыруларына тмбларга фәләннәргә ләкин теге беләсеңме Әйтәм бит, менә бөтен кеше язмаган вакытында кереп калырга телевизорга. Менә телевизорга кереп калган һәм бер яктан көнләшеп тә буладыр ием аңа. Ләкин мин чыннан да менә ул симбиоз. Сәләтле булырга да кирәк һәм вакытында ничектер дәгергә. Андый бер булмаса, сәләтең дә булса, син барыбер керә алмыйсың булып чыга инде. Тырышсаң, ничаклы тырышсаң да. Синең дә менә сен, әйтәм бит, биредә помнигә кире кайтсаң. Мин юллар алып килде, шулай. Әйе, ул ничектер сине бит үзеннән-үзе керткән дә куйган. Әйе. Кинога. Дөресме? Һәм хәзер шул якка теге укырга нитергә фикерләр шундый тулы минем. Артистлыкка китергәч тә актерлыкка? Шундый нәрсә туды инде фикер уйлар. Ә кая син? Ягъни, ягъни син очракларга килеп кергәнсең һәм син төплерәк булырга тырышасың шунда. Нәрсә? Ә Казанда бармы соң кая укып була, була торган? Или просто курсларга йөрисең китәме? Э, менә белешергә кирәк әле мин әле хәзер түгел бит инде барыбер дә көз көне түгелме соң шулай бит керүләр ә җәй көнерәк җәй акрынрак җәй көне яз көне бу ел нә инде утызда ә утызда бер кеше артистлыкка алмый уже уже корт дип санала ышанасың ә анда сөйләшкәннән ишеттем мин менә менә бу шушы яшьтә килгән шушы яшьтә дип Анда команда такымда сөйләшеп утырдылар шул. Ә беләсеңме нәрсә ул? Булмаса үзе белешләр. Ә мин анда берни яратмыйм. Менә безнең кеше сөйли. Менә ул өч балалы хатын аерылган да иреннән, аннан соң шундый яхшы иргә кияүгә чыккан дип сөйлиләр име? Ара сөйләргә бик кирәк бит инде. Юк, андый вариант бар. Әнсен тагын булырга мөмкин вариант. Әнә Мадонна 60 тан артык ул кара шпагатларга утырып бии белә, сикерә белә дип сөйлиләр име? Но это же, мәйтәм, исключение, искәрмә бит бу, мәйтәм. Сез искәрмәне сөйлисез, бөтен кешенең дә шулай булачак дип. Ә ул алай булмаячак. Кемдер чыннан да утызда да, илледә дә артист булып китә ала, актер булып китә ала. Ләкин Әйе. ат бул искәрмә күбесенчә унсигездә, уналтыда укырга керергә кирәк, укып чыгарга кирәк, аннан соң гына бәлки син актер булып китәсең, телевидениедә тем более. Ә шуңа күрә мин әйтәм, күп кеше сөйли менә шундый моментларны, Инде менә синең дә булачак ул, син дә булдырачаксың, дип сөйли, ләкин ул күп очракта искәрмә. Мин бер кайда бармыйм. Усал Ләйлә. Кара, мин кубыз тотып утырам име? Син уйный беләсеңме кубызда? Аны ике теш арасына кыстырырга кирәк икән әле. Менә, моны миңа э, Нурбәкнең хатыны бүләк итте. Аленамы? Әйе. Шулаймы? Белмим мин. Мин син беләсен. Мин чынлыктан да бер тапкыр уйнап караган юк үз гомеремдә. Име? Һәм күрсәм дә шуны җиңел ул, җиңел дип теге анда әйтәләр бит. Юк, ул яка түгел. Менә болайга. Ну-ка. Угу. Чыгаем тоже. А. Теш тавышын да ишеттегез инде. Моның кыңына түгел шундый. Ка. Ну, әйдә, әйдә кешегә әйтербез, син уйный беләсең дип. Я, я, я, я. Йоклый. Ә шо иренә сикеткәндә әзрәкне тавыш та китә, микән читерле итеп. Мин әйткәйм, Аленага әйтәм, Алена әйтәм, бүләк иттең, конечно, рәхмәт сиңа, но әйдә, ниндидер курслар уздырырга кирәк безгә бәлки. Мин миңа бүләк итсәләр, мин моны икенче көнне өйрәнәм инде. Ниме? Әйе, шундый. Икенче көнне дә инде, ну, үзем өйрән... Аны карап була бит инде. Интернеттанмы? Тек кеше миндә торып булсын азрак шундый. Юк, бирәм исә хәзер, подожди, мин сиңа аны кайтарам. Э, миңа э, Алманидан, Алманидан җибәргәннәр иде. Ирен гармоннар, гармоника инде шундый болот җибәрде. Анда төрле тональлектә. Бер дүртәүме соң? Уйныйсыңмы соң ди? Мин теге әйдип тә җавап бирергә белмим инде, юк, юк дип тә җавап бирсәң читен. Шундый ул алар мин торалар. Менә анда әзрәк маташтырырга идем мин. Менә иртәгә миңа җибәрерсең видео, яме, уйный беләм дип. Ничә бу синеке бит? Сиңа белә икән. Мин бар бүлмәм ич, мин, мин теге, беләсеңме, э, мин музыканы ишетә белмим. Ишетәм инде мин, ну, музыка ишетә алмыйм. Үлүннән Ләйләгә килгән, Ләйләдән Ниязга күчкән. Лә. Бүләк. Бүләк. Менә киләм дигән, менә. Кара, алдым. Юк, бәлки ниндидер э, җырга туры килер сиңа кертеп җибәрәсез. Әйе, кирәк, кирәк нәрсә ул. Миңа гомумән менә шундый милли инструментлар э, булдырырга телим мин э, анда. Кубыз, төрле шундый. Тагын ниндидерен беләсең? Әйдә санап китәбез. Кыллы, кыллы уен кораллары анда Казахстаннан кайткан шундыйрак. Ну, саз, саз кирәк түгел, аның тавышы нирәк, сазның бәк без үзебезнең төркемдә аны абайлап бетермибез, гәрчә тыңласак тагын не җырлар. Шәрык, Шәрык мотивлары белән булган җырларны. Ә андый җырларны әле тыңларга өйрәнергә кирәк. Син аны болай гына, мәсәлән, беренче кушудан тыңлый алмаска мөмкинсең. Ул теге бөтенесе бер төрле булып тоелырга мөмкин сиңа инде. Менә шундый уен кораллары кемнәр алып кайта, ясыйлар төрле. Менә мин Сүгдәрдән беләм инде шул ук моң майданчыгында эшли торган аның уен кораллары бар үзенең теге. Дошпулур, игил дигән шундый уен кораллары инде тува. Аннан соң бит инде сүгдәр дигәчтен әле үзләве дә, аны теге тамак белән җырлавы да. Сән өйрәнеп карамадыңмы, аны сорамаган идем мин ничек анда уйлан ничек җырлый ул. Мин аны күзәттем генә. Без походка барган идек бер. Килдек, сәпитләр белән бардык без анда. Мин киттем, үземне төбәктән анда шул 50 нче чакрым. Кызык инде миңа шундый нәрсәләр, мәсәлән, Мин үземдән караган идем видео яшь үсмерлек чакта шул ук анда Рәхим бай, Ильяс Гафаров, Илнар Фатыйхов алар бардылар Финляндиягә. Ну сәпитләр белән шундыйрак нәрсә. Миңа кызыгый анда истә калган Рәхим бай утыра. Банан белән чикләвек инде, банан белән чикләвек дип шундый. Бөтен энергияне тота торган шундый энергия бирә торган әйбер. Мин кызык тоелды менә егетләр кыры. Шуннан калган инде шундый нәрсә. Киттем мин мондый моторлы сәпи җыйдым дагын. Э, бензинлы бер үзем. Ә калганнар Казаннан килделәр. Балтачта безнең җыелу ноктасы Балтачта булды инде. Э, шуннан киттек без э, Орчы районына керә торган Хәтнә дигән авылга. Әле мин инде сәпит ватылып, төнлә белән генә барып җитеп, шундагы авылдагы бер э, абзый миңа рәтләргә булышып, бензиннар биреп, төнлә белән барып җиттек менә теге Күзгә төртсәң дә аннан да бернәрсә күренми инде, менә кап-караңгы. Агачлар иртә белән уянабыз, агачлар арасында ятабыз икән, шундый матур. Теге чатырлар эчендә. Берзаман бер абый үтеп китеп йөри гел, үтеп китеп инде. Монда су алып килеп куйды бу безгә. Ә, ял итәсезме монда, ди. Аннан билгеле булды, шушы хуҗасы икән бу. Хәтнәнең заводының инде Вәнил абый дип таныштырды инде үзен. Шунда үзенә чакырып, йортында без Мунчалар кереп, кызык булды инде, шундый. Ул авыл инде чиркәү дә бар әле анда кызык кына. Керәшеннәр дә торган дип ишеттем мин. Керәшеннәр әйе яртысында яртысында татарлар ошады инде анда. Аннан соң кайтканда бөтен кеше китте. Лазанга бер ике кеше калды инде анда. Алар кайталар дип Балтачка һәм мин киттем Сабага. Кайттым мин ничә сәгать микән? Өч сәгатькә якындыр инде анда. Ул куллар дыр-р-р-р-р дип сәпи итә әле анда, бөтенләй чебен, чебен тавышлары чыгара анда. Читтән карап торганда кызык инде ул, нидер каскалы килгән бер малай анда сәлам әйтеп бара, син бәрәңге аласың анда, бер абзый бәрәңге алып ята имин теге. Сәлам, шундый илһамланып китеп барам инде теге, газга да бирәм. Шулай кайтып җиттем, мин төнлә белән әле фары да юк иде анда, шундый. Сәпи тегезгә фары куегыз әле, төнлә белән йөрсәгез. Һәм кигән ием тегендәй рефлектор кием, анысын киегез. Ә гомумән рефлекторлы шундый төрле әчкелтем төстәге киемнәр Без кыллы уен коралларыннан ничек кереп киткәнебез менә монда бу бисәбиткә. Син ничек кертәсең менә бу бер темадан икенче темага мин аны сизми дә калам. Ә борчакка шалам икән буйны. Кеше күрми аны, Нияз. Безне тыңлаучылар бар. Ә казах музык дип әйттең син, име? Мин казах музыкасын тыңлыйм бик нык, име? Ә кайсы соши? Ә миңа шуй Нурбек дигән егет. Нурбек?

Үзен дигән менә лейблның бөтен җырчыларын яратып тыңлыйм инде. Һәм миңа бит сез белән ошый казахлар. Алар менә сезнең кебек тараф кебек, име? Без алар кебек тор. Юк инде монда һәрбер кеше аерма әй сөйлә сөйлә. Тараф кебек, име? Аларның җырларында ул ниндидер менә хәзерге вакытта кулланыла торган сүзләр белән эшләнгән. Аңлыйсыңмы? Ә, аңлашылды, ия, ия. Менә хәзерге теге ул каен, җир җиләге, урман, күк дип түгел. Минем бер шигырьдә дә бар ул шундый. Тордым, Форест Гамплар йөриләр икән чабышып дигән шундый нәрсә диде. Форест Гампны караган кеше генә аңлый аны, аңлыйсыңмы? Теге син аңлыйсың, аудиторияне син менә шул юллар белән кечкенәйтәсең, чөнки менә үзе аны караган кешеләр генә аңлый дигәнне бит инде бу сүздә бу юлларны. Мәсәлән, бернинди дә әби Форест Гампны карамаган татар әбисе. Караган булса да ул Форест Гампның Форест Гамп икәнен истә дә калдырмый. Барыбер ниндидер теге аудитория әзрәк кенә укымышлы булырга тиеш. Э, кино караган һәм э, бәлки сәясәтне аңлый торган халык булырга тиеш булып чыга бит инде, име? Сезнең җырларны тыңласын өчен, тыңлый алсын өчен. Оныкларын белән аралаша торган әбиләр булса да гына әле аларга аларга гына теге сөйләп бирәләр инде оныклары барыбер. барыбер чамалый бит инде алар. Менә шунысы белән миңа әйтәм бит, сезнең э, җырларыгыз ошый, чөнки чыннан да теге моны бөтен кеше дә аңлап бетерә алмый, моны мин генә аңлыйм дигән көн аңлыйсың, моны мин генә аңлыйм. Менә мин һәм ике кеше тагын, Нияз белән Булат үсәбез өчәү. Шулай тыңларга яратам мин сезнең җырларыгызны. Чыннан да кеше тыңламаган булса, бәлки сез э, әле белмәгәнсездер э, торап төркемен. Бүген менә бу аралаштан соң тыңларга сүз бирегез. Биш җыр, әлеге алты җыр. Алты җыр. Ул стильдәрәк булмас инде, киләселәрне эшләгәндә, киләсе җырларны эшләгәндә. Күбрәк. Бармы нинди бисә теге безме өзек? Нәрсәнең? Ну, шигъри юлларын бәлки җырлый белмәсәң, белмим дип әйтсәң. Мин җырламыйм инде ансын. Өзек. Ну, менә шул шигырь кайсы соң? Анда ак җисем, ак җисем нидән ерак галәмгә дәшә, Бәлки гади үлән анда рәшә, менә кемдер көлеп куйды хәзер. Ишеттем мин сезне, кем көлде? Бу синең паранояң. Тегендә. Э, мин төгәл хәтерләмим җырларын, но менә шундый э, рифма иде анда. Дәшә, рәшә. Ул вакытта әле мин хәл татар сүзләрен ишеткән э, кызык сүзләрен телефонга язып куям да, шулардан рифма җыярга тырышам. Мин гомумән теге мөхәндисрәк эшлим мин. Шигырь язганда кайбер сүзләрне генә бит нитәм итәм дә, иттереп җыям. Бу фикерне миңа Илин әйтте. Ул да безнең анда альбомда җырлый. Катнаша фит белән. Илина Сиддыйкова. Җырчымы Илина? Әйе, Сиддыйкова Илина. Ул әйтте, син инженерлар шикеллерәк эшлисең, ахыры гына шигырьләрне дип әйтәм. Әйе, шулай бугай бу. Кеше әйткәч, димәк, шулайдыр инде дип уйлап куеп. Ну, мин үзем дә бит техник университет бетергәнгә күрә, шундый үземдә сизмәс нәрсә бардыр инде шигырьләрне эшләүдә. Йогынтысы. Шул техник белемнең дип әйтик инде. Андыйрак стильдә җырлар булмастыр шикелле тоела миңа, булса дагын. Менә минем нәрсәне э, холка кертеп җибәрәсе килә дип әйтик, популяррак менә төнге клублар бар бит әле. Әйе. Төнге клубларны кешеләрнең стереотип бит инде, анда начар әйберләр дип кенә уйлыйлар. Уйлыйлар. Анда бит менә киресенчә арт киңлек шикелле ясап була аны, шул ук Верк Казанда име? Э, Ана иске фабрика, м, җиһаз фабрикасында анда. Эшләнгән ул. Төзелгән инде шундый. Ташландык шикелле күренә тыштан. Эчкә керсәң, бер дә генә андый фикер калмый. Ә кызык шундый, шундый мәдәни, мәдәният шундый. Кызык. Төнге мәдәният инде менә шунда тагын шул якка таба юнәлеш алып, татар, татарчаны шундарак нитәсе иде, әзрәк кертәсе иде. Шул яктарак эшлисе иде. Төнге клубларга да. Әйе, теге начар дигән сүз түгел, сез анда килеп, теге анда Эчеп тартып бирә торган нәрсә түгел ул. Сез күңел ача аласыз үзегезчә һәм биеп, менә биеп э, энергияне чыгарырга шундый һәм энергия алырга шуннан. Шул э, рейв, рейв нәрсәләре. Ул, ул ну, бездә үсмәгән әле ул андый нәрсә. Синең кыяфәтеңә карап, син бөтенләй шул верттан чыкмаган кебек сөйлисең. Билгесез сәлам. Безнең без синең белән бер йолабыз бар, икебезнең. Э, нинди йолау, хәтерлисеңме? Аңлыйсыңмы нинди йолау? Безнең телефон чыгардым. Әйе, безнең икебезнең гел бер бер әйбер эшлибез, очрашкан саен. Әйе. Ни нәрсә эшлибез без? Булатка видео яздырабыз. Әйдә, хәзер тагын яздырабыз. Э, Булат, сәлам, хәлләр ничек? Э, без менә монда, кем монда? Күренми берсе. Тагын берәү. Ә менә алар. Ә, кем бу? Мәле? Сәлам. Сөеш. Э, дуслар, э, без гел Булатка видео яздырабыз, диме? Шуңа күрә сез аны күрәсез. Сиңа. Синең турында да сөештек. Әйтмәдем мин сиңа башта. Ә карарсың инде. Ярар, ничек? Кайтасыңмы әле? Әйдә, Булат, кайт, синең белән дә подкастта төшерәбез видео, я менә мондый матур э, урында.